Wel, dyma ni, Leo. Um, ti wedi chwarae dy gem gyntaf i Gynarfon heddiw. Um, Ych ti'n hapus efo'r perfformiad? O, o'n i'n edrych ymlaen i'r gem yma, a trwy rwsod pryd o'n i'n gwybod, o'n i'n dod yma falle hwnna, ond fel, o pawb yn gwybod, y clwb i gyd yn gwybod, swn so yn gem enfawr i, i pawb. Fatha, pryd maen nhw top y lig a falle hwnna, y ffordd maen nhw'n chwarae, dwi'n meddwl, Nathon ni ddelio efo nhw'n briliant iddo. Oedd bob un player. Dwi'n meddwl, oeddwn ni'n heiddi curo, oedd sa pawb, os sa rhywun yn watch y gêm a'n neutral, dwi'n meddwl sy'n nhw'n deud, ni sa di heiddi curo fyd, ond dwi'n meddwl, e, Brad's cymryd gol o'n briliant, a wedyn Nathan Craig, streik. Yeah. Amazing rhan. Na, dwi'n meddwl, o pawb yn apus yn y clwb i gyd. Oedd hi'n hanner gyntaf reis ifan, um, ond eto ail hanner. Um, Sa'ch ti'n cytuno bod ni wedi Dwi'n yn gwybod, nathon ni allan ddim eich well, nathon ni um, dominate ydy, di gwir do? Do, fatha dwi'n cytuno hwnna. Dwi'n meddwl na just y pressure yn y first half oedd o. Fatha i trio control o'r gêm o falle, ond dwi'n meddwl pan mae pawb yn cael fatha relaxio fath, mae'r pel yn symud yn well i pawb a dwi'n meddwl mae'r spaces yn agor allan oedd ar y Daz rei pel drwad i Sean a wedyn dwi'n meddwl mae gaps bach Fatha ar y cae i gyd, dwi'n meddwl fatha rai yn cefn gallu sefyll allan efo pêl a pethau fel yna, dwi'n meddwl, na, nath ni dominate y gêm fatha second half definitely. Ac um, dwi'n meddwl mae gen ti link i gynnar rwan, dwi'n Leo? Um, dy dad, dwi'n dwi, dwi cofio chdi'n dod yma efo dy dad, mae dy dad yn rheol, wedi bod yn rheolwr i ni blynyddoedd yn ôl. Um, mae'n hapus oedd o'i clywed bod chdi yn dod i Gaernarfon? Dwi'n meddwl oedd o'n hapus, ond oedd o'n trio rhaid jocen a falle yn dweud, o, You'll never be as big as me with the Caernarfon fans a felly ond na dwi dwi'n gwybod faint o fawr dwi'n clwb mae ers i fod yn hogyn fach a falle hwnna ond dwi'n meddwl fath o ddangos wrth dwytha yn y gêm cwpan uh, erbyn Bangor hmm. fatha faint mae pobl yn cefnogi Caernarfon a falle, mm. a dod â'i home games o fatha 6, 7, 800 bob, bron bob home game a falle hwnna. Dwi'n meddwl mae'n briliant, a dyna dwi eisiau. Yeah. Fatha, o'n i efra chwarae Rexham a falle, o, fatha miloedd yna, dwi'n meddwl bod o... Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl bod, mae'n siŵr sa bob player yn, fatha, yn obviously licio chwarae efo crowd, because o fwy o buzz, fatha ti eisiau impression pobl hefyd, ond... Sure Dwi'n meddwl, fatha, mae'n siwtio fi ddod i fama bob dim, yndi. Gret. A wedyn, um, ti'n abod rhai o'r hogiau'n barod yn dweud, cyn dod yma? Do. Um, ti, oeddech chdi chwarae um, yn Academy Port efo, um, pwy, Brads? Sean, ie. Yeah.
Efo Sean, ie. Yeah. A wedyn, yn, yn Rexham efo rai efo allu. Na chdi. a dwi'n abod cael, fatha, yeah. o Port efo allu hefyd, ond na, dwi'n dwi wedi bod yn agos i cael a Brads ers Os fi fod yn hogyn bach a falle so dwi'n meddwl nabod Darren Thomas a falle hefyd so dwi'n meddwl o hynna reit positif i ddod fewn yn nabod pobl yma anyway a fish a dwi'n meddwl fatha edrych ymlaen i'r gemau sy'n dod ymlaen o'n. Mae rhaid i ofyn hyn i chdi achos dwi'n gofyn i pob sy'n arwyddo i ni. Um, sut ti'n madolig gwisgo Chris Millen o lain y cofiannu? Dwi'n meddwl fatha dechrau heddiw bob dim a especially fatha'n diwadd ar ôl curo gêm fatha'r fans yn gweiddi enw chdi falle dwi'n meddwl mae o'n rhoi buzz i chdi a dwi jyst gobeithio gallai cario ymlaen i creu effaith ar y, ar y tîm a dangos i pawb be allai wneud. Gret, diolch yn fawr.
Da iawn chdi um, am y debyg heddiw ac um, ia, da iawn. Diolch am cymryd amser i siarad efo fi. Diolch.